Braint o'r mwyaf i ni fel Prif Ddisgyblion yw arwain y seremoni arbennig hon. Unwaith eto, dyma seremoni wahanol iawn i'r arfer, a byddwn yn cadeirio o bell.
Athrawon Adran y Gymraeg sydd wedi beirniadu cynnyrch Blynyddoedd Saith i Unarddeg ac mae Rebecca Roberts wedi beirniadu cynnyrch y Gadair. Felly, gadewch i ni ddechrau gyda'r beirniadaethau ar gyfer Blynyddoedd Saith i Unarddeg. A Blaenrybudd, fe fydd cyfle i chi weld yr holl waith buddugol ar wefan yr Adran. Pob lwc i chi gyd. Braint oedd beirniadu'r gystadleuaeth farddoniaeth i flwyddyn saith eleni. Cefais fy mhlesio gyda sawl ymgais. Teitl y cerddi oedd 'Deffro', a gwelwyd amrywiaeth o themâu perthnasol. O ddeffro o hunllef i ddihuno o drwmgwsg i floeddiadau rhieni. Yn drydydd eleni, mae 'Pacman'. Gwelwyd cwestiynau rhethregol yn y gerdd oedd yn cynyddu tensiwn wrth i'r cymeriad gyfleu hunllef bersonol ef. Llongyfarchiadau i ti, Michael Philpin. Yn ail, mae O Dy. Gwelwn ddarlun hyfryd o'r wiwer yn dihuno yn y gwanwyn. Rwy'n hoff iawn o sut caiff y wiwer ei bersonoli yn y pennill olaf, gyda'r rhagenw Dy. Llongyfarchiadau mawr i ti, Osian Davies. Ond yn gyntaf eleni, mae gwanwyn, sef Llywelyn Garner. Eto cawn ddarlun o'r gwanwyn yma wrth i'r anifeiliaid ddihuno a'r planhigion flaguro. Dyma flas i chi o'r gerdd. Mae'r gwanwyn yn deffro a'r byd yn llawen hau. Mae'n amser i'r anifeiliaid ddihuno a dringo mas o'i gwlâu. Hyfryd. Llongyfarchiadau mawr i chi gyd.
Rhyddiaith Blwyddyn Saith. Y themâu ar gyfer y gystadleuaeth eleni oedd Seren. Pleser oedd cael darllen a beirniadu gwaith o'r safon uchaf. Eleni, cafwyd storïau, dyddiaduron a biwgraffiadau yn ymgymryd â'r themâu mewn sawl ffordd hynod o greadigol. Yn drydydd eleni, mae Huxtable GG, sef Gethin Huxtable. Ysgrifennodd stori am Seren Fethlehem a geni'r Crist. Yn y stori, mae'n cyfeirio at y seren fel gobaith mewn byd llawn thywyllwch a drygioni.
Yn ail, mae Albert Wilson, sef Ethan Davies. Ysgrifennodd yn grefftus am gymeriad gyda'r llys enw Seren oedd wedi brwydro'n ddewr yn erbyn yr Almaenwyr yn y rhyfel. Ond yn gyntaf eleni, mae campwaith OD, sef Owain Davies. Ysgrifennodd stori wych am gymeriad yr enw Tyreek oedd yn gyn-seren yn y byd pêl-droed Americanaidd. Yn y stori, mae'r cymeriad yn cynllwynio i herwgipio chwaraewr o'r tîm arall er mwyn ennill gêm holl bwysig. Yng ngeiriau'r awdur, Dyma seren a gwympodd o'r nefoedd i'r ddaear heb urddas. Llongyfarchiadau mawr i chi gyd.
Diolch i'r blwyddynnoedd am ei holl ceisiadau ar gyfer cystadleuaeth barddoniaeth eleni. Yn trydedd, mae gobaith. Ysgrifennodd gobaith ger syml a oedd yn mynegi y fflam sydd y tu fewn i ni gyd a sut rydym yn cael effaith ar ein gilydd ac yn rybuddio am garedigrwydd a pharch er mwyn osgoi diffodd y goleuni mewn person arall. Yn ail, mae Pili Pala. Mae gerdd Pili Palan un sy'n cwestiynu ein heffaith ar y byd fel petai ni yn fflam yn llosgi ein amgylchedd. Dyma gerdd sydd wir wedi gwneud i mi feddwl am ein gweithredoedd. Ond, yn gyntaf eleni, mae Swigod. Llwyddodd Swigod i greu disgrifiadau arbennig a oedd yn adeiladu ar gyfres o ddelweddau. Roedden nhw'n hoff iawn o'r ddelwedd o goelcerth ar ben-blwydd Tad Cu wrth gyfeirio at y mynydd o gynhwyllau a fyddai ar y gacen. Llongyfarchiadau i'r dair ohonoch. Felly yn drydydd eleni mae Alice Wood, yn ail Lily Ebenezer ac yn gyntaf eleni mae Maiwen Watson. Da iawn i chi gyd.
Ar y sgrin oedd y testun ar gyfer cystadleuaeth rhyddiaith blwyddyn wyth eleni, ac roedd y safon unwaith eto'n plesio. Wedi tipyn o fyfyrio, mae 'na dri darn sy'n dod i'r brig. Daliodd gwreiddioldeb darn Pili Pala fy sylw. Mae'n cychwyn gyda merch yn dihuno ar ôl cael trawsblaniad, ac fe ddatgelir mai calon ei thad roedd hi wedi'i derbyn yn dilyn ei farwolaeth sydyn. Roedd cymysgwch dwys o emosiynau yn y darn yma yn apelio'n fawr. Dan llawn dychymyg oedd cais Rania Grindelwald. Mae'r prif gymeriad yn cyfnewid realiti ac yn ymuno â byd hudol y dewin Harry Potter. Roedd y stori'n llifo a'r defnydd o ddeialog yn dod â'r cymeriade'n fyw. Antur gyffrous oedd gan Vardre gyda grŵp o ffrindiau'n cael eu cludo i fewn i gêm Xbox. Hoffais y disgrifiadau bywiog yn y darn a oedd yn ennyn a dal sylw'r darllenydd. Felly dyma nhw i chi, yn drydydd, Vardre, sef Cai Jones, Yn ail, Pili Pala, sef Lily Ebenezer, ac yn fuddugol, Rania Grindelwald, sef Rhian Williams, llongyfarchiadau mawr i chi gyd.
Diolch i chi Flwyddyn Naw am eich cerddi ar y testun byr nesaf. Nid y testun hawsaf i ymateb iddo, ac ond fe aethoch chi i sawl cyfeiriad. Roedd rhaid i fi bendroni eitha tipyn ac fe nes i newid fy meddwl ond dyma fy mhenderfyniad tro ma. Yn drydydd, am gerdd yn sôn am y nod o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg, mae Cymro. Yn ail, am gerdd sy'n trafod y pandemig a'r ffaith nad oes angen i ni boeni be ddaw nesa os dyn ni'n cyd-weithio, y mae Tudur. Ond yn gyntaf trawma am gerdd fer ond syml ac effeithiol am ffoadur yn croesi'r sianel Mae y Wok, llongyfarchiadau i'r tri ohonoch chi, dyma'r enwau. Yn drydydd, mae Ifan Saunders, yn ail, mae Harri James ac yn gyntaf, mae Ben Winstone, llongyfarchiadau.
Hyfryd oedd darllen straeon gan ddisgyblion Blwyddyn Naw o dan y thema 'Cyfrinach'. Mae'r tair stori sydd wedi cyrraedd y brig wir yn arbennig, gyda chymeriadau, plot a thro bwyntiau cyffroes. Roedden ni wir ar y frigau'r drain. Ysgrifennodd Fflach stori yn llawn o ddisgrifiadau gwefreiddiol am weithredoedd seico. sy'n herwgipio'r prif gymeriad. Defnyddir nodweddion arddull effeithiol, megis cyffelybiaethau a chwestiynau rhethregol. Da iawn, Fflach. Llwyddodd Toby hefyd i ysgrifennu stori wych sydd wedi gosod mewn ysgol. Y tro hwn, cawn blot cyffroes, hudol, am fygydau, twll mewn wal, A Miss Black? Duw a ŵyr pwy yw hwnna. Eto, stori llawn disgrifiadau arbennig a nodweddion arddull effeithiol. Da iawn ti, Toby. Yn fuddugol mae stori Tudur, neu yn wir nofel gan Tudur, rhaid ei ganmol am ysgrifennu stori swmpus yn sôn am arbrawf aflwyddiannus sydd â chanlyniadau difrifol i'r ddynoliaeth. Yn sicr, mae deunydd a wydr yn tudur. Felly, yng nghystadleuaeth ryddiaith blwyddyn naw eleni, yn gydradd trydydd, mae Anwen Harris a Madison Pugh, yn ail, mae Coby Barrow, ac yn fuddugol, mae Harry James. Llongyfarchiadau i chi gyd.
Braf oedd cael beirniadu ystod o waith safonol eleni gan ddisgyblion blwyddyn deg ac un ar ddeg. Ond yn cipio'r wobr gynta' ar y brig, y mae Haydn Hogg, does dim dwywaith i'r gerdd ergydiol hon brocio'r meddwl gyda hanes trist, camdriniaeth mewn priodas. Atgof a rybudd i ni gyd, na ddylem gael ein twyllo gan y ddelwedd allanol berffaith. Hynny yw, nid yw popeth bob tro fel yr ymddengys. Yn ail y mae Grace Brown. Eto, rhaid canmol Grace am wreiddioldeb ei cherdd sydd unwaith yn rhagor yn taro ergyd galed ar y darllenydd. Ynddi, cawn hanes merch sydd yn garcharor i'w hunan-ddelwedd, a'r dinistr a ddaw yn sgil hyn. Yn drydydd, gosododd yng Ngharad Cunliffe cerdd y gall unrhyw un sydd erioed wedi profi torgalon eniaethu â hi i'r dim. Llongyfarchiadau gwresog i chi eich tri.
Cyn i ni glywed am enillydd y Gada, gadewch i ni glywed ddyfeiniadaeth ar gyfer Tlws Saesneg eleni.
Croeso i'r feirniadaeth ar gyfer y tlws Saesneg eleni yma ym Mryn Tawe. Pleser yw cyflwyno'r beirniad ar gyfer y tlws eleni, sef Mister Rhys Underdown, cyn ddisgybl ath ymlaen i astudio Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Rhydychen. Diolch yn fawr iddo am feirniadu'r gwaith.
Helo, yy fi enw yw Rhys a ma'n bleser allu feirniadu yy darn creadigol gore am y tlws Sysneg. Yym ma' 'di bod yn bleser i allu ddarllen pob darn yym a yn gynta ma' 'na ma' 'na safon gwych ar draws ar draws pob darn yym defnydd aeddfed o technoege llenyddol a defnydd o ffurf gwahanol a jyst mynegiannau yym personol cryf yym ym mhob un, so llongyfarchiadau i bawb. Yym yn trydydd lle te yw yym darn rhif pump yym GMR, a yn ail yw darn pedwar SJ, a yn gyntaf yw yy rhif darn rhif tri KD a dy'r teitl What is our purpose? a yym nes i pigo darn 'ma achos uh, o'n i'n really mwynhau y sensitifrwydd um, ieithyddol oedd yn y darn. Um, oedd yna dealltwriaeth really cryf o sut i ddefnyddio ffurf barddonol, um, a oedd, oedd yna sym, symlrwydd yn y iaith oedd yn really pwerus, um, a mynegiant really cryf, a llif really da, a defnydd o um, llunellau byr a llunellau hir i, i greu Ie, llif rili pwerus yym a steil itha unigryw hefyd yym a defnydd iaith rili aeddfed so yym hollol haeddiannol o tlws a llongyfarchiadau i bawb a diolch yn fawr.
Felly, pleser i'w cyhoeddi yn y trydydd safle, mae Gracie May Reid o flwyddyn deuddeg, yn ail yn llongyfarchiadau mawr i Sinead Jenkins, hefyd o flwyddyn deuddeg, ac wrth gwrs yn gyntaf a da iawn ti am ennill y drws Saesneg eleni yw Charlie Davies o flwyddyn 11. Gwych iawn. Eleni, trosglwyddwyd pentwr mawr o waith i Rebecca Roberts feirniadu ar gyfer y Gadair, a chofiwch mai ffug enwen unig a roddwyd ar y gwaith er mwyn diogelu cyfrinachedd y gystadleuaeth. Mae Rebecca yn awdur sy'n ysgrifennu yn y Gymraeg a'r Saesneg, ac yn debyg iawn i nifer ohonon ni, dydy ei rhieni hi ddim yn siarad Cymraeg. Ers iddi fod yn ferch fach, roedd Rebecca wrth ei bodd yn dweud straeon, ac o fod yn ifanc iawn roedd hi'n gwybod mai ysgrifennu nofelau oedd hi am wneud. Ers graddio o Brifysgol Bangor gyda gradd Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, mae ei gyrfa wedi mynd o nerth i nerth. Enillodd hashtag helynt, ei nofel gyntaf i oedolion ifanc, wobr Tir na n-Og 2021, a Llyfr y Flwyddyn Plant a Phobl Ifanc yn 2021. Gadewch ni weld pa un ohonoch chi, gobeithio, fydd yn ennill cadair Bryn Tawe heddiw.
Diolch yn fawr am y gwahoddiad i feirniadu seremoni gadeirio Eisteddfod Ysgol Bryn Tawe. Hoffem longyfarch bob un a gystadlodd ar eich gwaith. Da oedd gweld arddulliau arbrofol a pharodrwydd i fynd i'r afael â themâu mawr fywyd. Dwi'n siŵr y bydd rhai ohonoch yn siomedig na wnaethoch chi ennill, ac mae hynny'n gwbl naturiol. Ond cofiwch, wnes i ddim ennill gadair yn fy Eisteddfod ysgol i, a wnaeth hynny ddim gwahaniaeth o gwbl i fy ngyrfa fel awdur. Awdur yy athrawes dalentog iawn yn eich plith enillodd bob un blwyddyn. Felly, daliwch ati i ysgrifennu ac i olygu a mireinio'ch gwaith, bob un ohonoch chi. Dyma dechrau'r daith. Gofynnwyd i mi ddewis y tri buddugol. Hoffwn nodi y daeth seren yn agos iawn at gael ei yy gynnwys. Fodd bynnag, roedd safon y tri uchaf yn dda iawn. Dyma feirniadaeth am bob un, heb fod mewn unrhyw drefn benodol. Lleuad. Portread o fodryb marw a geir yma, ond hefyd portread yr awdur na laru. Llais aeddfed, gwreiddiol a hyderus, sy'n ddigon dewr i drafod un o brofiadau mwyaf poenus bywyd. Mae'r arddull efallai'n ailadroddus ar brydiau, a gellid tynhau jyst rhyw ychydig ar y mynegiant. Gan ddweud hynny, prin allai gredu taw disgybl ysgol ysgrifennodd hwn. Mae angen i'r awdur a'r ae ifanc hwn dal ati i ysgrifennu, ac edrychodd ymlaen yn eiddgar at y gyfrol gyntaf. Taran. Cychwyniad arbennig o gryf, a defnydd da o'r rheol o dri i adeiladu tensiwn, gyda phob digwyddiad yn mynd yn fwyfwy arswydus. Dwi'n hoff iawn o'r defnydd o dechnoleg, stori arswyd fodern iawn a geir yma. Ond do'n i ddim yn siwr beth oedd oedran y cymeriadau. Gallai'r awdur wedi treulio ychydig o amser yn gwneud y cymeriadau'n mwy crwn, a gelli tynhau'r diweddglo, efallai gan orffen gyda criw yn dal i fod ar gollyn y coed yn sbio ar y lluniau erchyll? Ond ychydig iawn o waith olygu sydd yma. Mae'r stori'n un da, sy'n werth ei datblygu ymhellach. Mellten. Yma mae llais aeddfed, unigryw a thrawiadol. Darllenadwy tu hwnt, a wnes i fwynhau'r myfyrio a'r golled digidol a'r portread bywiog o Sioned. Hoffwn wybod mwy am y berthynas rhwng Tanya a Sioned a sut aeth pethau mor ofnadwy o anghywir. Teimlais fod y diweddglo ychydig yn ddi-fflach, ond ychydig iawn o waith fyddai angen i ddwysáu'r curiad dramatig allweddol. Yma, mae deunydd ac arddull fyddai'n gweddio nofel gyfoes i bobl ifainc, a mae wir angen mwy o rheini. Anodd iawn oedd penderfynu pwy oedd yn haeddiannol o'r wobr, am fod safon y gystadleuaeth mor argos. Fodd bynnag, rhaid dewis enillydd, ac felly, rhoddaf y wobr trydydd le i Taran. Yn ail, mae Mellten. A golyga hynny wrth gwrs, mae Lleuad yw ym sy'n cipio'r wobr. Llongyfarchiadau gwresog i Lleuad, enillydd seremoni gadeirio Ysgol Bryn Tawe 2022. Llongyfarchiadau mawr felly i Lleuad, sy'n ennill cadair Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe 2022. A diolch yn fawr iawn gyda llaw i Mister Brian Evans am greu cadair fach yn wobr unwaith eto i ni eleni. Ar alwad y corn gwlad, gofynnwn i Lleuad yn unig sefyll. Gofynnaf yn awr i Misus Shanklin seinio'r Corn Gwlad.
Seremoni Gadeirio Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe 2022 yw Hannah Non Cordingley sy'n ddisgybl yn y chweched.
Cyn gofyn i ddieithdedd, rhaid galw am heddwch. Pan fydd Mister Davies yn gofyn y cwestiwn 'A oes heddwch? rhaid i ninnau fel cynulleidfa ateb gyda'r gair 'heddwch'.
Y gwir yn erbyn y byd, a oes heddwch? Heddwch! Gwaedd yw'ch adwaedd, a oes heddwch? Heddwch! Llef yw'ch adlef, a oes heddwch? Heddwch! Eistedded y Buddugol yn hedd yr Eisteddfod.
Ymlaen yn y gadair eleni mae mellten, sef Mirain Owen o flwyddyn deuddeg, ac yn drydydd yn y gadair eleni mae Taran, sef Jack Thomas, Galwaf yn awr ar Daisy Morris i ganu can y Cadeirio.